koonis gartee obboleeyyan keessan afeera insha Allah gaafii isinii dhihaattee tagartee salaata asrii duraa takkawa salaata asrii irratti gaafii shan kagartee peejii gaaddisa islaama irratti ol isinii darbamte san insha Allah warri deebisuu feetan osoo gartee sagantaawwan eegalin namni hedduun dawwalaa jira insha Allah daqiiqaa xiqqoo takka obsaa nashiidaa tana isin afeere haga isin nama dhiheessitanii hin eegallu jechuudha wayita nama dhiyeessitan booda inshaallah dawwaltanii gaafii teessanii deebistanii baarakallaa fiikum nashiidaa tana haa fixnu baarakallaa fiikum.
qabriin geeffamnaa malakaan lama dhufanii eenyu rabbiin kee jedhaniitiin gaafatanii jawaabni tollaan hulaa jaannataa bananii.

peejii gaddi islaamaa irratti jechuudha gaafii shanii insha allahu ta'ala gaafii teeysan ta gaafatamtan deebisaa dawwaltanii imoodhaan insha allah ni deebistanii duba saniin dura gaafii shaneenuu irra deebi'eetiin insha allahu ta'ala isinii waliin ja'a ammoo san dura gartee sheer godhaa waliin gahaa namni gartee hiddummaatee waan bu'aa irraa arkatuuf jecha insha allahu ta'ala akkasii sagantaa seenna jechuudha baarakallah fiikum sheer godhaa insha allahu ta'ala akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala fedhee guyyaan arraatillee gahee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa hundaahuu walqixxeessee arraa as dhaqqabne jechi gartee duraa insha allahu ta'aalaa warri imoodhaa deeqa tokko tokko obsaadha baarakallah fiikum

Haga gartee obboleeyyan keessan namni gartee ammaan tana asirra jiru gartee baay'ee baay'ee nama xiqqaadha. Haga gartee hundi dhufanii inshaallah gaafii irra isinii deebi'a. Su'aal gaafiidha. Gaafiin duraa maali? Ma- ma'a maa ma'anaa laa ilaaha illallah gaafiidha jechuudha. Maali hiikkaan laa ilaaha illallah jecha ja'uu kun maali? hiikkaan laa ilaaha illallah maali gaafiin duraa tana jechuudha ikhwata al-imaan wal islaam insha allah deebisuudhaaf qophaaha gaafiin duraa maali hiikkaan laa ilaaha illallah maali su'aal gaafiidha su'aal gaafiidha maa macanaa laa ilaaha illallah hiikkaan Jacha laa ilaaha illallah ja'u maalii ja'a gaafiin duraa taakka. Baarakallah fiikum. Gaafiin lammadaa su'aal gaafiidha. Maa shuruuxu laa ilaaha illallah sharxiin shuruuxni laa ilaaha illallah jacha ja'u kun maali takkaawu meeqa?

Arkaanni kalimaa toohidaa maali? Arkaanni kalimaa toohidaa maali? Gaafii meeqaffaati? Ta sadaffaadha. Gaafiin afuraffaadha. Maa aczamu maa amara Allaahu bihi. Maali wanni Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa guddaan Rabbiin itti nu ajaje maali? Gaafii afuraffaati. Wanni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti nu ajaje guddaan maali jetti? Gaafiin shanaffaadha. Kam qisman littawhiid? Tawhiidni bakka meeqatti qoodama? Su'aal, gaafiidha. Kam qisman littawhiid? Tawhiidni bakka meeqatti qoodama? Baarakallahu fiikum. Insha Allahu ta'ala gaafii shaneen tana gaa deebisuudhaaf ammaan tana iimoodhaan jazaakumullah khayran bilbiluu dandeessanii baarakallahu fiikum gaafii tana gartee insha Allah namni deebise Sagantaa dhumarratti shillimaata qaba, takkaa'uu badhaasa qaba, badhaasni isaatis akkuma beekamu du'aa'ii ka ergamaan rabbii ja'an sallallahu alaihi wasallam addu'aa'u silaahul mu'min ja'an du'aa'iin meeshaa waraanaa ta ummata mu'minaati ja'an nama gartee gaafii shaneen tana deebiseef baarakallah fikum mata matatti deebistani gaafii hunda deebistani gaafii takka kophat deebistani nama deebiseef boodarra insha Allahu ta'ala du'aa'ii ajaa'ibaa goonaaf jechuudha baarakallah fikum amma dawwaluu dandeessan jechuudha iimodhaan akkasitti gaafii teessan deebistan baarakallah fikum haya insha Allahu ta'ala warri iimodhaa amma free dawwalu dandeessanii jechi gartee laa ilaaha illallah ja'u kun su'aal gaafiin duraa sirri caqasa barreeyfadhu waan si fayyadu arraa fi borullee su'aal gaafiidha maa maanaa laa ilaaha illallah jecha laa ilaaha illallah ja'u kana ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii fi dachiin sababa isiidhaa dhaabbattu ka uumaa tana hunda Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo namni laa ilaaha illa Allah ja'u duniyaa tanarraa dhabame Rabbiin duniyaa tan guutuu ka balleessu jechuudha kalimaa laa ilaaha illa Allah tana hiikkaan isii maali hiikkaan isii maali namni gaafii gartee ma'anaa laa ilaaha illa Allah deebisu inshaa allahu ta'ala bilbiltanii deebisuu dandeessan jechuu baarakallahu fiikum maalif gaafiin akka gartee isin hin dhibnetti gaafii lallaaftuun gartee isinii dhiheessaa fidaa jira jechuudha maalif akka gartee sammutti illee qabattanii qomatti illee haffastanii inshaa allahu ta'ala arrallee guyyaa duneerra jirru kana isin fayyadee ergamaan rabbii maal jedhan sallallahu alaihi wasallam man qaala Laa ilaaha illallah man kaana aakhiru kalaamihii fi dunyaa wayta duniyaa tanarraa ba'u aakhira jachi isaa jacha laa ilaaha illallah taate jee rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamu aleyh dakhala aljanna namni gartee jacha aakhirri jacha isaa duniyaa tanarraa laa ilaaha illallah ta'e dakhala aljannah ja'a rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin namni gartee laa ilaaha illallah wayta du wayta gartee laqqinuu mawtaakum ja ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam nama du'uu deemu nama gartee duutitti dhiyaatallee wayta argitan laa ilaaha illallah tan biratti dummeessa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah

hiikkaan isiidha akkana jechuudha jazaakillaa khayran Eh. galatoom inshaa allah obboleetti teenya baarakallaa fiik gaafii lammadaatillee ni dawwaltaa amma ta duraa deebistee warra biraatiif chaansii kannina Okay.
Ayyee.
Hiikkaan jecha gartee laa ilaaha illallah ja'u rabbiin gabbaruudha jette obboleettiin teenya. Waan rabbiin fedhu dalaguudha jette. inshaa allahu ta'aalaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam wayta gartee namni du'uu deemu laqqinuu mawtaakum laa ilaaha illallah jaan maaliif namni aakhira boodarra jechi isaa wayta duniyaarraa ba'u laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah je'ee du'e ergamaan rabbii waan jaan dakhala aljanna sun gartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa harka isaa jirtu jechuudha baarakallahu fiikum gaafii duraa inshaa allah deebisuu dandeessan

Asirratti ustaaz dhiifamaa gaafii qaba. Aayee inshaalla gaafii gaafatu.
Yaani gaafii osoo hin ta'in yaada gaafii amma dhihaate kana ammuma sadii afur shanan kanan wettuma takkaa dhiyeessitanii akkasii yoo ooftan irra wayyaa natti fakkaata inshaalla. Okay okay ayyee inshaalla mee warri biraatti illee haa jaribu. Namni tokko guutuu haa deebisu jechuu keeti. Ee namni takka watti matakkaa namni takka watti matakkaa akka sana wal jalaa bahu. Ayyee baarakallah fi hayyee ma- hayyee akkas taanan gaa yaada kee fudhannaa ta lammaffaa maa shuruuxu laa ilaaha illa allah Suruutu laa ilaaha illallah. Mm. meeqa sharxiin laa ilaaha illa allah

toohidi bakka meeqa qoodama Mm. wallahi maa dire insha allah ayya ayya baarakallah fiik jazaakillah maasha allah obboleettiin teenya yaada gartee bareedaa gaafii shaneenuu namni hundi gartee gaafii isaa wayita bilbilee shaneenuu gaafatamee deebisee haa deemu jettee maasha allah yaada bareedaadha jazaakillah khairan duuba kalimaan jecha laa ilaaha illallah jettu maali obboleettiin teenya yaalii gootee jirti insha allahu ta'ala Laa ilaaha illallaan tun duuba sababa isiidha, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabroottan kana maraahu wanni Rabbiin uumeef sababa jacha laa ilaaha illallah jedhamtu kana jechuudha. Ergamaan Rabbii sallallahu aleyhi wa sallam Abaa Xaalib adeera isaa Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee gaafii shantu jira har'a.

Maashaallah obboleeyyan keenya gaa hin dandahamne warri dhiiraan jirtan isa dubartoonni keenya gartee dhukkee irraa kaasaa jiranii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Aloo. assalaamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. tafaddal yaa akhi gaafii shan qabnaa shananuu si gaafannaa

Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhihaadhu obboleetti keenya baarakallahu fiiki insha Allahu ta'ala gaafiin shanii shananuu gaafat- gaafatamtee carraa kee mokkarattaa yoo gaafii deebistee boodarra du'aa isii goona. Ayyaa shaa. Badhaasni keenya du'aadha siin ta'u. Kan kaaka kana caalee itti jira. Maasha Allah.
Ni gama jirtu jecha.

saddeeti
haaya mee yaali
tartiibaan garuun beekaa hayyee keessaa yaal ture hayyuu yaala yaali mee garuu haaya tona yoo si dhibde gama

maali gartee sharxiin isaa takkaa shuruunni isaa
maal ittamme shabaa kiyya kana xixiqqoo ta'a. abshir abshir sharxiin laa ilaaha illallah meeqa jenne
torba maasha allah hayyee nu yaalime Halo. Halo. Yaali ayya yaali. Yaali obboleessa keenya. Yaali yaali. Hayyee torban. Yaali yaali.

laa maabuudu illallaa laa maabuudu haqqun illallaa haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha malee hin jiru maasha allah gaafiin lammaffaa maa shuruuxu laa ilaaha illallah sharxiin laa ilaaha illallah shuruuxni laa ilaaha illallah meeqa sharxii laa ilaaha

Arabiin hin beekatu laala jalaa wabbatti garuu Abshir abshir.
eh, gama sanallee adda garuu jaalatuudha. Laa ilaaha illa kan jedhu kana jedhu kalimatan. Maayyee hayyee takka
Barraan gatee gala garuu. rakkoon Eh, qabu. Lamaan jala butamuudha waan inni jedhu kana jechi isii jala butamuudha. Maasha Allah maasha Allah hayyee.

Tooyini bakka sadiitti qoodama. Bakka sadiitti qoodama. Ayyee tamii fi tam.
Tooyini uluhiyyaa. Maasha Allah.
Uluhiyyaa jechuun maal jechuudha?
Uluhiyyaa jechuun ila ilaahummaadha jechuudha. Naam. Bas tooyidaa namni hundi itti amanu irra hedduu qaba. Maal arabiidhaan gaa'ee.

Haata inshaallah. Haya gaafiin duraa su'aal maa ma'anaa laa ilaaha illallah hiikaan jecha laa ilaaha illallah jettu maali? Hiika laa ilaaha illallah rabbi malee gabbaramaan biraa hin jiru kan

Akkam nagaa ta'e? Fayyaa jirra jirtu.
Jira Allah alhamdulillah. Har'a gaa gaafiin shaniiti lallaaftudha.
Hayyee. Amma gaa si takkarraan si eegalami.
Ee galumaa koon qabu. Hayyee. Su'aal, Gaafiidha, Maa ma'anaa laa ilaaha illallah? Jecha laa ilaaha illallah jettu ma'anaan isii maali? Hiikaan?
Hiikaan laa ilaaha illallaadha. Ee.

Shuruuxni meeqa inni? Ah, shartiidha.
Ee,
Ah, Aayaa gaafii sadaffaa dhaggeeffadhu yeroo hin qabnu. shartii laa ilaa illa. Aye. Su'aal maa arkaanu kalimatu tawhiid arkaanni tawhiidaa meeqa? Arkaanni sobidaa. Ee,

Iddoo kophaa baasuu jechuudha. Ibaadaa jechuudha. Ibaadaa rabbi kophaa baasuu jechuudha. Iba- Waa takka rabbi biratti sheeka Wato faa- wato jechuudha. sheeka faa yoo yaammattee hoo?
Hin ta'u jechuun akka sheekun Hussein yaa Baadir Onnoolchiti Abdulqaadir Nagaan nu bulchii jedhan san gartee. Ayyee sun toohida uluhiyyatti gartee kun ni dhabama jechuudha wanni kun hundi.
Inni dhabamaa jedhu. Ayyee ah, yoo rasuula Warra Muhammad hooy- sallallahu alaihi wasallam yaa rasuula rabbii harka na qabii kufeetiin ciisaa yoo jettee hoo Hin ta'u gaa kunis kan yaammatan rabbumaa gisee rakkatanii bal'oo fi rakkoo keessattis eh, kan yaammatan rabbumaa kunis shirkii keessa seenee jechuudha. toohida rububiyyaan maalire
Watoo idul rububiyyaan hojii rabbiitiin rabbi kophaa baasuu fakkeef rabbi eh, dachii uumee kasamii uumee kanama uume hojii rabbiitiin rabbi kophaa baasuu jechuudha. Allah. Baay'ee sadaffaan toohidul asmaa wa sifaat
Maqaa rabbiitii fi sifa isaatiinis maqaa rabbi sagaltamii seeylaniin rabbi maqaa sagaltamii seegal qabaa jettee itti amanuu.

Dhihaadhaa dhihaadhaa. Aayaa. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Aayaa hin dhagahamu cufi deebisi. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum.
Alaikum salaam. Dhihaadhu dhihaadhu obboleetti teenya Ja- Gaafiin duraadha. Akka jettu.
Ayya. Su'aal maa ma'anaa laa ilaaha illallah jechi laa ilaaha illallah jettu hiikaan isii maali?
Haqaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru. Laa maabuuda bihaqqan illallah. Maasha Allah su'aal gaafiin lammada maa shuruuxu laa ilaaha illallah sharxiin takkaahu shuruuxni laa ilaaha illallah maali? Takkaahu meeqa?

Gaaffii sadaffaadhaa Su'aal maa arka maa arkaanu kalimatu tawhiid arkaanni tawhiidaa meeqa? lama Laman dhabamsiiftuu fi argamsiiftuu maasha Allah sadaffaan su'aal maa a'zamu maa amara Allahu bihi wanni rabbiin itti ajaje guddoon isiin guddoon maali?
shirkii irraa fagaachuu

Isa maal?
Isa maal?
Ayyee Isa maal wayi?
ni dhagaa ni dhagaa.
Ayi gaa barra afaan.
Ayyee ni dhageessaa mi gaafii gaafachuu jirra gaafiin si galtee?
Ayyee ni gaafadhaa ni mokkora. Aayee su'aal, gaafiidha, Maa ma'anaa laa ilaaha illallah? Hiikkaan laa ilaaha illallah jechuun maali?
Laa ilaaha hiikaan laa ilaaha illallah laa jechuudha. Laa ilaaha jechuun ilaahiin biraa hin jiru jechuudha naafiyaan. Illallah jechuun Allaahii malee hin jiru jechuun inni immoo musbitaan sabbachiisuu jechuudha. Naafiyaan jechuun dhabamsiisuudha. Laa ilaaha illallah jechuun dhabamsiisuudha. Maal malee illallah rabbiin malee hin jiru jedhanii waan rabbiin malee jiru dhabamsiisanii Allaahi immoo sabbachiisuu jechuudha. maashaa allah ka haqaan gabbaramu rabbi malee hin jiru jechuudha
ilaahiin biraa hin jiru illallah rabbi malee rabbiin tokkicha malee inni qindii hin qabu waan hunda irratti danda'aadha gaafiin lammaffaa sharxiin takkaahuu shuruuxni laa ilaaha illallah meeqa sharxiin laa ilaaha illallaadha saddeeti jechuun hin jira torba jechuun hin jira garuu saddeet jechuudha innis hin jira saddeeti. Haaya mee nu lakkeessa.
Ee tokkoffaan beekumsa inni immoo ilmi eh, beekumsa yookaan ilmiidha faallaa wallaalaa jechuudha. Maashaa Lammaffaan isaa eh, mirkaneessuudha eh, faallaa shakkiidha jechuudha mirkaneessuudha shakkiin jechuudha. Maashaallah.
Eh, Sadaffaan isaa qulqulleessuudha qulqulleessuudha faallaa shirkiitiin shirkiirraa rabbiin qulqulleessuu jechuudha. Baarakallah.
Arfaffaan isaa dhugoomsuudha. Faallaan isaa kijibsiisuudha. Shanaffaan jaalala faallaan isaa jibbaadha. Torbaffaan massakamuu yookaan faallaa dhiisuu jechuudha. Dhiisuudhaan alatti jechuudha. Fudhachuudha torbaffaa fudhachuudha faallaa diduu yookaan dhiisuun alatti.

Rabbi tokkoffaan toohida rububiyyaadha. Inni yookaan gooftummaa jechuudha. Rububiyyaan dalagaawwan isaatiin Rabbiin adda baasuudha. Kan inni uumetti kan uumu, kan nyaachisu, kan obbaatu, kan jiraachisu, kan ajjeesu, kan roobsu, kan wanna hunda godhu Allaahidha jedhanii itti amanuudha. Inni Aboo Biyyaa jedhama. Maashaa Allah hayyee.
Sadaffaan. Eh, Tawhiida uluhiyyaa jechuun immoo immoo, eh, gabbarummaa jechuudha yookaan gabbarummaa jechuun kana jechuun eh, ammoo dalagaa garboota isaatiin yookaan ibaadaatiin adda baasudha fakkeenyaaf kan akka salaataa soomana hajjii harka eh, harka eh, argannaa jechuudha hajjii argannaa sodaa kajeellaa fi kan kana fakkaatan akka waan akkanaa kana rabbiin isa jedhanee itti amanuu jechuudha. Maasha Allah, maasha Allah. Rabbi sirraa haa jaalatu obboleessa keenya. Jazaakallah.
Inni sadaffaan asmaa osifaata kana jechuun immoo waan inni ofii isaatiif of ibse qofaa isaa ibsuu jechuudha. Isuma tokkicha ibsuu osoo hin fakkeessiin osoo hin balleessiin isin osoo irraa hin hir'isin osoo irraa hin dhabamsiisin isatti amanu jechuudha. Fakkeenyaaf Rabbiin Quraana keessa laysa kamithli shay'un fakkiin isaaf shay'in tokko illee hin jiru wahumiyul basiir akkuma jedhee dubbate inni waa hundarruu dhagahaadhas argaadha.

Kara manaa yaane jechuudha. Insha Allahu ta'ala gaafiin irra guddaan namaa gaafii arkatee deebisee jira. Baarakallahu fiikum. Eh, Gaafiin duraa wanni isin jettu su'aal maa ma'aanaa laa ilaaha illallah ma'aanaan laa ilaaha illallah maal jetti? Ma'aanaaha hiikkaan laa ilaaha illallah laa macbuuda bihaqqin illallah haqaan gabbaramaan gooftaan kan gabbaramu ka isa cinaa humaa hin qabne ka waa hundarraa shirkirraa waa hundarraa aabbadurraa gartee kophtaawu ka haqaan gabbaramu allaha laa macbuuda bihaqqin illa allah gabbaramoonni kijibaa hedduu jira gabbaramoonni kijibaa hedduudha ammoo kaa gartee rabbiin ammoo gabbaramaa haqaati jechuudha insha allahu ta'ala talammada sharxii laa ilaaha illallah torba baarakallah fiik ak- obboleessi keenyalleen takka tidee saddeet jee ishiin takkoffaan alyaqiinu mirkaneessuudha laa ilaaha illallah tana jechuudha lammaffaan almahabbatu jaalachuudha jee Sadaffaan As-sidqu, dhugoomsuudha Laa ilaaha illallah. Afuraffaan Ikhlaasa, qulqulleessuudha. Waan Rabbiin ala jiru hunda dhiistee Rabbii kan kee qulqulleessitee gabbaruun shuruuxa Laa ilaaha illallaati. Shanaffaan Al-ilmu, beekuudha, beekumsaan jechuudha. Jahaffaan Al-inqiyaadu, qeebaluudha. Maali Al-inqiyaadu? Laa ilaaha illallah saniif butamuudha jee. torbaffaan alqabuulu qeebaluudha laa ilaaha illallaa tana namni yoo hin qeeballe mushrikni arabaatu laa ilaaha ja'u turan illallaa didan malee haqaa kan gabbaramaan hin jiru ja'an ammoo maal didan illallaa didan jechuudha ta gaafiin sadaffaadha toohid maa arkaanu kalimatu toohid arkaanni toohidaa meeqa lama Wahumaa isaan annafyu, annafyu, wal'ithbaat, dhabamsiisudha fi sabachiisudha. Ta afuraffaadha, maa, haya, maa a'dhamu maa amara Allaahu bihi, waan Rabbiin itti ajaje guddoon maali jennaan, attawhiid, toohiidatti Rabbiin ajaje, jecha toohiida, Rabbi qulqulleessuu, kanatti Rabbiin nama ajaje ilma namaa, toohiida kanatti amanuu, namni toohiida hin qabne islaama miti. ka sheekhanaa husseen gabbaru, ka gartee abdulqaadir jeelaanii gabbaru, ka gartee jinnii gabbaru, ka nabiyyii gabbaru, ka waa hunda gabbaru hin jiru jechuudha tawhiidatti amanuudha jechuudha ta afuraffaadha ta afura gaafiin afuraffaadha okay shanaffaadha Kam qisman litawhiid tawhiidni bakka meeqa qoodama bakka sadi qoodama tawhiidol uluuhiyyaa akkuma gartee deebistanitti tawhiida gabbartiidha jechuudha kun kan gabbaramu rabbi kan qalamuuf rabbi kan ibaadamu rabbi kan salaatamuuf rabbi kan du'aa'ii kan rabbi kadhatan rabbi ka gartee gara galanii itti salaatan isa Toohiida uluuhiyyaadha jechuudha. Kana keessa nam tokkolleen hin seenu Rabbi tabaaraka wa ta'aalaa malee gabbartii waa'ee gabbartii keessatti toohiidul uluuhiyyaa toohiidul rubuubiyyaa ta lammaffaadha. Rubuubiyyaa jechuun uumaa isaatiin dachii uumuu, samii uumuu, aduu uumuu, waan Rabbiin uume bishaan uumuu, baharaa fi waan Rabbiin uumetti amanuu jechuudha. Ta shanaffaadha asmaa wa sifaat maqaa Rabbiitii fi sifaa isaadha. Maqaa Rabbii 99nuu itti amanuudha jechuudha. Akkasumatti sifaa Rabbii, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa harka qabaa? Ee harka qaba. Rabbiin ni dhagahaa? Inna Allaaha samii'un, Rabbiin ni dhagaha. Dhageeytii akkam? Ta akka teenyaa osoo hin ta'in. Rabbiin dhageeytii isaan malu dhagaha jennee amanuudha. Baarakallaahu fiikum. Dhageeytii isaan malu baarakallaahu fiikum Rabbiin ni dhagaha ta isaan malu. Rabbiin gartee ni kofla. Ergamaan Rabbii Rabbiin ni koflaa jee sallallahu alaihi wasallam. Ammoo kofla akka keenyaatii miti. Ka isaan malu kofla Rabbii subhaanahu wa ta'ala. Rabbiin harka ni qaba. Ee harka ni qaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Maal jaa Rabbiin Qur'aana keessatti bal yadaahu mabsuuxataani yunfiqu kayfa yashaa jaa. Maaliif Yahuudaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qorqodaadhaa jaan. Rabbiin qorqodaa miti. akka fedhetti gabroottanii kanna yadaahu mabsuuxataan harki isaa banaadha jechuudha rabbiin harka qabaatu aayata kanaan nu kanna rabbiin harka qaba ija qaba samii'un rabbiin dhagaadha inna allaha rabbiin samii'un dhagaadha akka warri ahbaash ja'u akkamitti rabbiin dhagaa jennaa akkamitti rabbiin harka qaba jennaa akkamitti rabbiin ija qaba jennaa ja'an ammoo gartee ammallee sifaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin ni taa'amoo ni ciisamoo ni dhaabbatamoo kanan beeynu

asmaa'u wa sifaat maqaa rabbiiti fi sifaa isaa kana yaa obboleeyyan itti dammaquu qabdan warri ahbaash warri shi'adha warri gartee guruuppiin adda addaadha nama nama wanni kafarsiisaniin nama gartee kararraa baasa- baasaa jiran jechuudha akkamitti rabbiin harka qaba jennaa akkamitti rabbiin gartee ija qaba jennaa rabbiin ni qaba waan isaan malu qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala saniif insha Allahu ta'ala sagantaan teenya ta'arraa asirra goobalabamtii yoo rabbi fedhe boru galgala walit deebinaa baarakallahu fiikum wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh